היינט איז מארטין לוטער קינג דעי. איך וואלט אביסל רעדן וועגן די גאנצע נושא פון מארטין לוטער קינג. און די סיבה פארוואס איך וויל רעדן דערפון איז קודם ווייל איך טראכט אפשר עווענטשועל וועל איך אנהייבן אביסל געבן א סיריעס וועגן היסטערי. און סאו דאס איז היסטאריקעל זאכן און ס'איז זאכן וואס איז נוגע ביז היינט. און אויך אפשר וועסטו אביסל באמערקן וואס גייט פאר און וואס איז פארגעגאנגען. ווען ס'איז צוגעקומען צו די סוף דרשה, העסטו אביסל אנדערש מאכן פון היינט און ווייטער די ברכה של הוי שאני גוי. מען האט געברענגט די שחורים אלס עבדים, אלס סלעיווס דא אין אמעריקע, און דאס האט זיך אנגעהויבן בערך דריי-פיר הונדערט יאר צוריק, און די שווארצע זענען געווען עבדים. ווען אמעריקע האט זיך אויפגעשטעלט האבן גלייך מענטשן אנגעהויבן פארפירן אז די פאונדינג פאדערס האבן געטענה'ט אלל מען אר קריעטעד איקוועל אז יעדער איינער איז די זעלבע איז פארוואס זענען די שווארצע עבדים אבער מען האט גארנישט געקענט טוהן עט דעט טיים ווייל יעדער איינער האט געדארפט עבדים און מען האט געוויסט אז מען גייט מאכן די אגאנצע עצה גייט אמעריקע קיינמאל נישט ווערן אויפגעשטעלט איז מילא האט מען עס געלייגט אין די זייט. און עווענטשעלי האבן די נארדערן סטעיטס באפרייט די שווארצערס ווייל זיי האבן שוין נישט געדארפט ווייל ס'האט זיך אנגעהויבן די אינדאסטריעל רעוואלושען, כ'וועל נישט אריינגיין אין דיטעילס וועגן דעם, און נאכדעם האט די סאוט איז געווארן די סיוויל וואר ווייל די סאוט האט נישט געוואלט באפרייען די שווארצע און ביז מ'האט די נארט האט געפארסט די סאוט צו זיין אין די יוניאן. און די שווארצע זענען געווארן פריי אבער זענען געווען סעקאנד קלעס סיטיזען. סיי סעקאנד קלעס סיטיזען, ס'איז געווען רעסטעראנטס צו אנדערע סטארס, זיי האבן נישט אריין געלאזט, ס'איז געשטאנען א סיין נאו קאלערד עלאוד, און רוב פלעצער איז געשטאנען נאו דזשאוס און קאלערד עלאוד, אידן זענען אויך געווען דיסקרימינעיטעד, און. ווי אזוי הייסט עס מ'האט זיי אסאך דזשאבס האבן זיי נישט קענען באקומען ווייל זיי זענען שווארצעס און וכו' וכו' זענען געווען סעקאנד קלעס סיטיזען און העפענס טו בי די אידן זענען אויך געווען סעקאנד קלעס סיטיזען אט די סעים טיים בעסיקלי ס'איז געווען דעמאלטס א ווייט קריסטשען איידיע ווער ס'איז געווען א ווייט קריסטשען גוי דער האט געהייסן א טיפיקעל אמעריקען און ווער ס'איז נישט געווען אין דער קעטעגארי ביסטו געווען אוטאמעטיקלי א סעקאנד קלעס סיטיזען און די עיקר וואס זענען געווען די נרדפים.

אז זאל זיין גערעכט פאר יעדעם איינעם איז געווען דעמאלטס צוויי מענטשן ס'איז געווען מאלקאם עקס און מארטין לוטער קינג מאלקאם עקס וואס ער האט געוואלט טוהן איז און ער האט עס אנגעהויבן טוהן אז די שווארצע זאלן זיך אליינס א עצה געבן סאו וואס ער האט געטענה'ט איז אזוי. אז ס'קומען א גרופ פון ווייסע גוים וואס זיי פלעגן דאס טון, זיי האבן זיך אריינגערוקט אין א שווארצע נעיבארהוד און אנגעהויבן שיסן שטיינער, אונטערצינדען הייזער, וואטעווער, האבן געמאכט חרבנות, יו נאו, פארוואס? ביקאוז דעי קען געט אוועי וויט איט. האט ער געזאגט, אז זיי טוען דאס, לאמיר זיי צוריק גיין צו זייער טאון, לאמיר זיך צוזאמנעמען, מען וועט עס טון צו זיי. ווייסט, מען זאגט א איי פאר ען איי, מען וועט זיך נישט לאזן. און.

האבן די אידן אויך געווען סעקאנד קלעס סיטיזען, און די אידן האבן געהאט פראבלעמען מיט באקומען דזשאבס, לאמיר זאגן שפיטעלער, א איד האט געוואלט ווערן א דאקטאר, מען האט געמאכט די איד, אקעי דו ווילסט ווערן א דאקטאר, דו וועסט זיין אזויווי א דאקטאר'ס אסיסטענט, דו וועסט זיין אזויווי אזא צוגעטשעפטע דאקטאר, ווייל דו גייסט נישט קענען זיין אהער דאקטאר, סאו די איד האט געקענט זיין א בעסערע דאקטאר ווי די גוי, און ער האט געדארפט סך הכל זיין אן אסיסטענט, און הי וואס אנדערפעיד. האבן זיי נישט געלאזט מאכן קיין גרויסע געלטער. וואס האבן די אידן געטון? זיי האבן געעפנט אייגענע שפיטעלער. פאר דעם גיי אין מאנהעטן, וויפיל אידישע שפיטעלער איז דא דארט? אלס בערך איזריעל, מאונט סיני, ווי הייסט עס, גיי ארויסרעכענען די גאנצע ליסט, פול מיט פול מיט שפיטעלער זענען אידן, אידישע נעמען, אידן האבן עס אויפגעשטעלט. פארוואס האבן זיי אויפגעשטעלט די אלע שפיטעלער? האבן זיי נישט געלאזט האבן קיין דזשאבס, האבן זיי דעסיידעט אויב אזוי לאמיר גיין און אליינס עפענען. זיי האבן צוזאמגענומען א גרופ אידן. א גרופע פון אידישע דאקטוירים און מ'האט געעפנט א שפיטאל. אין יעדע געגנט ווי אידן האבן געוואוינט איז נאך ביז היינט דא אידישע שפיטעלער וואס זיי האבן אויפגעשטעלט די אידישע דאקטוירים. די זעלבע זאך מיט לויערס. מ'האט נישט געלאזט אידן ווערן קיין געהעריגע לויערס, מ'איז געגאנגען מ'האט געעפנט א אייגענע לאו פירם. מ'האט נישט געלאזט אידן גיין אין קאלעדזש, און מ'האט זיך געעפנט ישיבה אוניווערסיטי. טארא קאלעדזש איז געקומען שפעטער. מ'האט נישט געלאזט אידן אין סטאק פירמס, האבן אידן געעפנט אייגענע סטאק פירמס. וכו' וכו', אידן האבן זיך א עצה געגעבן, און ס'איז נישט דאס, ס'האט נאך רייכער געמאכט די אידן, ווייל ס'האט זיי געפושט צו די וואנט, האט עס רייכער געמאכט, סאו אוועראל האבן די אידן בענעפיטעד פון דעם, ס'איז געווען זייער שווער, און ס'איז געווען אומבאקוועם, די שוועריקייט איז געווען ווייל למעשה ווייסט אז מען קען נישט באקומען א נארמאלע דזשאב מוטשעט מען זיך, און אויב ביז מען זעט די סוקסעס מוטשעט מען זיך, און ס'איז זייער אומבאקוועם די איידיע אז מען מאכט דיך פילן אנדערש ווי יעדעם איינעם, ווייל דו ביסט א איד וועגן דעם דארפסטו זיין אנדערש ווי יעדעם איינעם. סאו למעשה איז געווען אז די אידן האבן זיך חי צו געבן, און די שווארצעס זענען געווען ארעם, און זיי האבן געלעבט אין שעקס, און זיי האבן נישט געהאט קיין נארמאלע עסן, זיי זענען געווען ממש, זיי האבן געלעבט משוגע לאו, ביקאוז זיי האבן נישט געהאט קיין דזשאבס, און זיי האבן נישט געהאט קיין שכל זיך אליינס א עצה געבן. די פאקט אז די ווייסע זענען געקומען רודפ'ן די שווארצע. דאס איז געווען א פראבלעם פאר זיך, אבער די עיקר פראבלעם איז געווען אז די שווארצע האבן זיך נישט געוואוסט זיי עצה צו געבן ווייל זיי קענען נישט טרעפן קיין נארמאלע דזשאבס, זיי האבן געטון די ממש די ביליגסטע דזשאבס, מען האט זיי געצאלט ממש גארנישט, און זיי האבן זיך נישט געקענט עצה געבן, פארוואס האבן זיי נישט געקענט אליין זיך צוזאמנעמען און סטארט יור אן טינג? סאו אין א וועי מאלקאם עקס איז געווען דזשעלעס אויף די אידן, איז מילא ווער ער איז געווען א אנטיסעמיט, אבער למעשה וואס ער האט זיך עקשעלי אפגעלערנט פון די אידן איז צו טון, וואס די אידן טוען, לאמיר זיך אליין צאמנעמען, ענד ווי קען דא ראן ענד ראן. יעצט מארטין לוטער קינג שיטה איז געווען אנדערש, מארטין לוטער קינג האט געוואלט אז מען זאל מאכן א לאו אגענסט דיסקרימינעישן, אז מען טאר נישט דיסקרימינעיטן. יעצט לאמיר אביסל ריווערסן די היסטארי וועגן רעדן וועגן די דזשים קראו לאו. ערגעץ אין כ'מיין ס'איז געווען עיטין סעווענטיס אדער עיטין עיטיס, וואס איז געשען איז אז אין די סאוט סטעיטס, האט מען אין געוויסע סטעיטס האט מען געמאכט דזשים קראו לאו. די דזשים קראו לאו איז געווען א לאו וואס מען האט נישט געלאזט א שווארצער גיין עסן אין א רעסטוראנט. מען האט נישט געלאזט, די לאו האט געזאגט אז דו טארסט נישט אריינלאזן א שווארצער אין א רעסטוראנט, לייק א געהעריגע רעסטוראנט טאר נישט אריינלאזן א שווארצער וכו' וכו', אזעלכע מיני לאוס וואס מען האט נישט געלאזט. יעצט די פראבלעם מיט די לאוס איז געווען אז טאמער א מענטש וויל זיך יא א עצה געבן, דאס טייטש אזוי, לאמיר זאגן אז ס'איז נישט דא היינט א זאך ווי דיסקרימינעישאן, און איינער קען גיין עפענען א רעסטוראנט און שרייבן יו נאו נאו קאלערד עלאוד, דאס קומט איינער און ער זעהט אה דא איז דא צען רעסטוראנטס וואס לאזן נישט אריין קיין שווארצעס, א בריליענט ביזנעס אפערטוניטי, לאמיך גיין עפענען א רעסטוראנט. ווען איך לאז יא אריין די שווארצעס און אלע קומען צו מיך, איך מאך אסאך געלט, יו נאו, גוט פאר ביזנעס, סאו לאז זיי שרייבן וויפיל מאל זיי ווילן זאגן אז נאו דזשוז עלאוד און נאו בלעקס עלאוד און נאו ספעניקס עלאוד וואטעווער זיי ווילן, און איך האב מאכן מער געלט. יעצט אבער טאמער די גייסט מאכן א לאו אז די טוסט נישט, דעמאלטס וויאזוי קען מען זיך א עצה געבן? סאו די ביגעסט פראבלעם וואס איז דעמאלטס פארגעגאנגען איז געווען אז ס'איז געווען די דזשים קראו לאו וואס מ'האט נישט געלאזט די שווארצער נעמען נארמאלע דזשאבס מ'האט אים נישט געלאזט גיין אין געוויסע פלעצער מ'האט זיי נישט געלאזט זיך א עצה געבן סאו דאס איז געווען די ביגעסט פראבלעם וואס איז געווען דעמאלטס סאו איז געקומען מארטין לוטער קינג און געטענה'ט אז מ'דארף מאכן א לאו אויף דיסקרימינעישאן און וואס גייט די לאו אויפטוהן די לאו גייט אויפטוהן אז דו טוסט נישט דיסקרימינעיטן מוזטו יעדעם אריינלאזן אין אלע סטארס, מוזט יעדעם געבן דזשאבס. נאו אין ריעליטי אלל דו האסט געדארפט טון איז מאכן א לאו אז די דזשים קראו לאו טאר נישט עקזיסטן. לאז זיי זיך אליין צייט צו געבן. און וואס די פראבלעם מיט דיסקרימינעישן איז, ווייל די רגע דו האסט געמאכט די לאו אז דיסקרימינעישן האסטו געגאנגען און האסט געמאכט טאקע האסט געהויבן די שווארצע און האסט אראפגעקלאפט די ווייסע. דו האסט בעסיקלי קריעיטעד א דיקטעיטינג לאו. ווייל וואס טייטש די לאו אוו דיסקרימינעישאן אז יעדער איינער מוז האבן אין זיין קאמפעני אלע מינע ארבעטערס? וואס הייסט ער מוז האבן? ווער ס'קומט עפלייען? סאו אויב איינער האט געעפענט א קאמפעני און נאר ווייסע זענען קומען עפלייען, קיינער נישט געהייסן אז דו מוזט גיין נאכלויפן שווארצע, ספאנישע, אידן, וואטעווער צו הייערן דיין קאמפעני. אבער טאמער זיי קומען און עפלייט אין דיין קאמפעני, מוזטו הייערן איינער פון קאלער. יעצט איי וואס טאמער אפאר מענטשן לאמיר זאגן שווארצע צו היספאנישע זענען געקומען אפלייען צו מיין קאמפאני און אין מיין קאמפאני דארף מען האבן סערטען קוואליפיקעישאנס קיין איין דערפון זענען נישט געווען קוואליפייד יעצט אבער טאמער די גייסט נישט הייערן איינער וואס איז נישט פון א אנדערע רעיס אדער אנדערע עטניסיטי. קען דיך יענער סוען ווייל דו האסט אים נישט געגעבן א דזשאב. איז מילא זענען קאמפעניס געווארן מחיוב יעצט צו הייערן און ביז היינט גייט עס פאר. ממש דא קאמפעניס זיי האבן אויף פעיראל ארבעטערס, כ'מיין איך מאך סתם א דזשאוק אויף פעיראל, כ'רעד זיי האבן א ארבעטער וואס איז אנדער קוואליפייד פאר דעט פאזישאן און ער ווערט געצאלט גראבע וועידזשעס אלעס ווייל ער האט א אנדערע קאלער סקין. ס'איז. אבסעלוטלי אבסורד! דאס איז אבסורד! איטס א מאוסט סיקענינג לאו און ס'איז פרעגט אפ די גאנצע אמעריקאנער פרייהייט! וואסערע מין פרייהייט איז דא? און דאס איז נישט נאר אין דזשאבס ס'איז אין יעדע זאך אזוי! יעדע קליינע זאך דו זאגסט עי! רעיסעס דיסקרימינעישן! רעיסעס דיסקרימינעישן! דאס אלעס האט זיך אנגעהויבן אין די ניינטי סיקס יערס ווען מ'האט געפעסט די לאו! די גאנצע איידיע פון מאכן אזא מין לאו וואס איז עגענסט דיסקרימינעישן! איז געמאכט פאר איין סיבה, און די איינציגסטע מענטשן וואס קומען אויף מיט אזא לאו איז נאר געמאכט פאר מענטשן וואס ווילן קענען שפילן וויקטים, ווייל אזוי קען די עניבאדי וואס וויל נישט גארנישט טון וואס איז א מיינאריטי, עי קוק זעסט איך בין א מיינאריטי קיינער וויל מיך נישט געבן קיין דזשאב, און דאס זיי האבן אנגעהויבן טון זייט דעמאלטס. סאו דאס איז געווען די חורבן פון מארטין לוטער קינג. סאו פאר דעם רוף איך מארטין לוטער קינג דעי רוף איך דעמעקרעט לעפטי קריי דעי וויטש דאס איז דאס וואס ס'איז ס'מאכט נישט קיין שום סענס נישט אז ס'איז ממש א law וואס איז אפגעפרעגט פון די קאנסטיטושען איי דאונט סי האו איט איווען פיטס אין די קאנסטיטושען אז מ'זאל קענען מאכן אזא law באט די פאקט איז ס'איז שוין law פאר זייט די ניינטין סיקסטיס און מ'האלט שוין ביי טווענטי טווענטי פייוו איר רעדט דא פון כ'ווייס זי האלט שוין באלד ביי זעכציג יאר, איבער זעכציג יאר די לאו. סאו העסטו יעצט פרעגן לייק אבער שטעל דיך פאר ווען מ'מאכט נישט די לאו פון דיסקרימינעישן און מ'אוטלאוד די דזשים קראו לאו וויאזוי וואלט עס אויפגעטון? וואס ס'וואלט אויפגעטון איז אז די שווארצע וואלט געוואוסט אז דו נעמסט דיך צאם מיט אלע אנדערע שווארצעס און טוסט אזוי ווי די אידן און געבסט זיך אליינס א עצה אז נישט וועסטו ליידן. און למעשה איז מען געגאנגען און מ'האט געמאכט די לאו דיסקרימינעישן נאכ'ס געגעבן א א וויאזוי מ'זאגט א גרין לייט פאר די שווארצע. צו גיין שפילן וויקטעם. יעצט פון דא קענסטו זען די חילוק צווישן אידן און גוים, און סטאנעם זען א חילוק וואס מיינט א איד, אידן זענען געקומען קיין אמעריקע, מען האט זיי דיסקרימינעיטעד, די שווארצע האבן זיך געטראפן אין אמעריקע, מען האט זיי אהער געברענגט, און נאך מען האט זיי באפרייט האט מען זיי אויך דיסקרימינעיטעד, און גיי קוק די חילוק צווישן וואס אונז האבן געטון און וואס זיי האבן געטון, זיי זענען געווען ביזי וויינען, און די אידן וואס זענען געקומען קיין אמעריקע האבן זיך א עצה געגעבן און מען ענד אפ בילדינג אפ און פארקערט די דיסקרימינעישאן וואס מען האט געטון צו אונז האט אונז רייכער געמאכט. יעצט געוואלט סתם פארציילן א מעשה וואס כ'האב געהאט א שיינע פאר יאר צוריק, אינטערסאנטע מעשה, ס'איז געווען די וויקענד פון מארטין לוטער איז אויסגעקומען פרשת בשלח סאמטינג לייק דעט, און איך בין געווען ערגעץ און א קאנסערוועטיוו רבי דארט געבן א דרשה, און זאגט ער אזוי, אז בשלח רעדט זיך די מעשה אז משה רבינו האט ארויסגעטראגן די אידן פון מצרים, און ער האט געוויזן פאר די אידן אז מען גייט גיין צו די. ארץ ישראל צו די פראמיסד לענד ווי מען רופט עס אין ענגליש, זאגט ער אז קוק עס אן ווי מארטין לוטער קינג איז אויסגעקומען צוזאמען אין די זעלבע צייט, ווייל וואס האט מארטין לוטער געטון אז ער האט אויך געוויזן די שווארצע די פראמיסד לענד וואס דאס איז אמעריקע, און הי שאו דעם די וועי אז זיי זאלן קענען באקומען עדיוקעישאן, סאו האט ער זיי געוויזן די גלארי אז זיי גייען קענען ווערן עדיוקעיטעד. איז מילא גלייבט ער אז טאמער מארטין לוטער קינג וואלט געלעבט אין די צייט פון משה רבינו וואלט ער אויך געווען אריינגעשריבן אין די תורה. ווען ער האט דאס געזאגט איך האב מיך נישט געקענט איינהאלטן פון אויסשיסן פאר געלעכטער. לייק מען זאגט סטופידיטי האט אויך זיין לימיט. לאמיר גיין גשמיות, לאמיר לייגן רוחניות אין די זייט, לאמיר עס אנקוקן די תורה כדי א פיור גשמיות'דיגע זאך. די אידן זענען געווען עבדים אין מצרים, זענען נישט געווען קיין סעקאנד קלעס סיטיזענס, זענען געווען עבדים, און זענען באפרייט געווארן, וואס הייסט זענען באפרייט געווארן, באשעפער האט זיי ארויסגעצויגן דורך נסים, באט לעטס גאו טו די סימפל פשט, יא, זענען ארויסגעקומען פון מצרים, סאמהאו דעי גאט פריד, און זענען געגאנגען, צו א לאנד ווי זיי גייען דארט אויפשטעלן א נייע לאנד, און וואס האבן זיי געטון ווען זיי זענען אנגעקומען קיין ארץ ישראל? זיי האבן אויפגעשטעלט א לאנד, ס'איז געווען פארמינג, ס'איז געווען ביזנעס, דעמאלטס איז פארמינג געווען די עיקר ביזנעס, און זיי האבן געלעבט ווי נארמאלע מענטשן. דו גייסט דאס צוגלייכענען צו די שווארצעס דא אין אמעריקע? דו ווילסט דאס צוגלייכענען? איז דא עני קאמפעריסאן, עני פארגלייכונג? די שווארצע זענען געווען נישט קיין עבדים, זיי זענען געווען עבדים סאך פאר דעם, ביי די טיים מארטין לוזדער קינג איז געווען איז זענען שוין לאנג נישט געווען עבדים, זיי זענען געווען סעקאנד קלעס סיטיזען, זיי האבן נישט געהאט די סעים רייטס ווי א צווייטער האט געהאט, אבער טאמער זיי וואלטן זיך געוואלט צוזאמנעמען און טוהן אזוי ווי די אידן וואלטן זיי זיך געקענט א עצה געבן, און טאמער זיי האבן געהאט א פראבלעם אין די סטעיטס ווי עס איז דא די דזשים קראו לאו, אדער וואלטן זיי זיך געטראפן א עצה ווען זיי ווילן זיך א עצה געבן דארט, אדער וואלטן זיי געקענט א עצה געבן, ווייסט ווי קענסט טון? קענסט זיך אויפהייבן ארויס מופן פון יענע סטעיט און מופן צו א סטעיט ווי ס'איז נישט דא די דזשים קראו לאו. יעצט ווען מען געאנגען מאכן די לאו פון דיסקרימינעישן האט מען זיי געגעבן יעצט איקוועל רייטס זיי קענען גיין אין יעדע קאלעדזש. און וואס און וואסערע גלארי האבן זיי יעצט באקומען? וועל איך יעצט מיט דיר זיין נאך א זאך וואס איז א זייטיגע סאבדזשעקט, וואס מיינסטו די גאנצע קאלעדזש איז? אונז מיינען אז קאלעדזש איז געמאכט צו גיין לערנען א פראפעשן. לייג נישט צו איז געמאכט. די איידיע פארוואס עלטערן ווילן זייער קינדער זאלן גיין אין קאלעדזש, איך רעד לאמיר זאגן די פרייע, די גוים, און די מאדערנע וואס זענען זייער הוקט אן די איידיע אז די קינדער דארפן גיין אין קאלעדזש, מיינסטו יא זיי ווילן די קינדער זאלן האבן א עדיוקעישן כדי זיי זאלן האבן א פראפעשן. זאל זיך מודיע אז דעטס נאט די ריזען. דעט איז נאט די ריזען פארוואס זיי ווילן די קינדער זאלן גיין אין קאלעדזש. ס'איז נאך א סיבה, אבער די עיקר סיבה פארוואס זיי ווילן זייער קינדער זאלן גיין אין קאלעדזש, ווייל קאלעדזש עדיוקעישן איז א רעלידזשען. מענטשן דינען עס. ס'איז ממש עבודה זרה. און כ'האב עס באמערקט יארן צוריק. כ'האב באמערקט. אז ס'איז דא מענטשן וואס זיי דינען עדיוקעישאן און איך בין געווארן די מערסטע שאקט אז ווען כ'האב געזען ביי די מאדערנע אידן דעמאלטס בין איך משוגע געווארן די פרייע איד קען איך פארשטיין ער גלייבט נישט אין גארנישט און צו ער דינט נישט די אייבערשטער עניוועיס מילא ער דארף זיכן א נייע רעלידשען אבער די מאדערנע איד אז ער הייסט א ארטאדאקס דזשו און ער גלייבט אין באשעפער און ער גלייבט אין תריג מצוות וויאזוי קען ער גיין דינען א צווייטע רעלידזשען? ביז כ'האב באמערקט, יא, ס'איז דא מענטשן וואס האבן מאלטיפעל רעלידזשענס. זיי האבן די תורה, דאס איז איין רעלידזשען, און דא א רעלידזשען וואס הייסט עדיוקעישאן, און נאך א רעלידזשען וואס הייסט סייענס, און נאך א רעלידזשען וואס הייסט פילאסאפי, און וכו' וכו'. זיי ממש דינען די רעלידזשען. און די גרעסטע זאך האסטו עס געקענט זעהן ביי די דעם פעניק, וועם מיינסטו האסטו געזעהן זענען פלוצלינג געווארן אינגאנצן פארקויפט פאר דאקטער פאוטשי, נעכטן האט מען נישט געהערט פון דאקטער פאוטשי און פלוצלינג היינט איז דאקטער פאוטשי א גאנצער אפגאט, די מיינסט ס'האט זיך דארט אנגעהויבן? אז א מענטש דינט סייענס, אז סייענס איז ביי אים א אפגאט, איז מילא איז עס א רילידזשען, ס'איז א גלויבונג, ס'קומט נישט אריין קיין שכל, ס'קומט נישט אריין קיין פאקטן, ער דינט עס, איז מילא יעצט האט מען אוועקגעשטעלט דאקטער פאוטשי אלס די ראש וראשון אז ער איז. מלך מלכי המלכים, מילא דארף מען יעצט אויסהערן דאקטער פאוטשי. ס'האט זיך נישט אנגעהויבן דארט, סאו כ'וויל נישט אריינגיין אין יענע סאבדזשעקט, דזשאסט וואנט טו גיוו א ליטל איידיע, ס'איז דא מענטשן וואס זיי דינען עדיוקעישן. נאר ווי כ'האב עס באמערקט איז געווען, ווייל ווען כ'האב גערעדט צו מענטשן וואס זענען ביזי יא מ'דארף גיין אין קאלעדזש און אזוי פארקויף א קאלעדזש, האב איך זיי געפרעגט, וואס טאמער א טינעידזשער, לאמיר זאגן, עפנט אויף א אייגענע ביזנעס? אדער הייבט אן פארקויפן אייגענע זאכן אנליין וואטעווער איט שוד בי, אדער ער האט א פראפעשן, ער האט זיך אויסגעלערנט אליינס קאמפיוטערס, ער קען סאפטווער, ער קען פראגרעמינג וואטעווער איט שוד בי. יעצט ער קען זיין אז ער מאכט יעצט געלט ביי די אכצן יאר אלט, מער געלט ווי זיין טאטע ביי די פופציג. דארף ער נאך אלץ גיין אין קאלעדזש? ביי זיי איז געווען לייק אוו קאורס, עווריבאדי העז טו גאו טו קאלעדזש, און פרעג איך אבער פארוואס ער מאכט דאך מער געלט ווי זיין טאטע? ענטפערט זיי, ביקאוז זיי העוו טו געט עדיוקעיטעד. איז די גאנצע זאך פארוואס ער הייסט גיין אין קאלעדזש איז נישט ווייל ער דארף זיך גיין לערנען א פראפעשן, ער האט דאך שוין א פראפעשן, ער האט זיך עס אליינס אויסגעלערנט, פאר אסאך פראפעשנס דארף מען נישט גיין אין קאלעדזש, אבער עס האט גארנישט איינגעלייגט מיט דעם. ער קען זיין א עלעקטרישן, ער קען זיין א פלאמער, ער דארף גיין אין קאלעדזש. ס'איז נישט ראנג צו זיין א עלעקטרישן, אז דו מאכסט פרנסה פון דעם, נא גאו אהעד, זיי א עלעקטרישן, זיי א פלאמער. באט דארפסט גיין אין קאלעדזש קאוז יו העוו טו געט עדיוקעיטעד. און עפטער א ווייל ער סטארט ריעלייזינג דעט וואי דאז הי העוו טו געט עדיוקעיטעד? וואס גייט עס מאכן א חילוק? גייט ער ווערן מער העפי אדער ווייניגער העפי? האסטו געזען אז דער מענטש וואס איז עדיוקעיטעד איז מער העפי אדער ווייניגער העפי? ביז איך האב באמערקט אז די חברה דינען עדיוקעישאן, די חברה דינען סייענס, ס'איז מאלטיפעל רעלידזשען. סאו, בעק טו מיין מעשה מיט דעי קאנסערוואטיוו רעביי, ווען ער האט געזאגט דעי תורה, קודם איז ער געפלויגן, ס'האט אויסגעקוקט איך ווייס נישט, עפעס האט ער גערייכערט גוטע סחורה, איך וואלט אים געדארפט פרעגן וואס ער האט גערייכערט דעמאלטס, דער איז געווען הויעך היסטי ווי משוגע. אפשר דארף איך אים יעצט טרעפן און פרעגן צו ער קען געדענקן וועלכע סחורה ער האט גערייכערט, ער איז געפלויגן. ער נישט אויסגעקוקט ווי ער איז ניכטער בכלל. און יעצט וואס האט ער זיך אזוי געפרייט אויף אז מארטין לוטער קינג האט געוויזן די וועג פאר די שווארצע זיי קענען באקומען אן עדיוקעישן איז וואט איז דעט? זענען זיי מער העפיער? כ'ווייס נישט, איך זעה היינט די שווארצע זיי זעען אויס סאך ערגער ווי זיי האבן אויסגעקוקט אמאל ווען זיי זענען געווען דיסקרימינעיטעד. די פאקט איז די שווארצע האבן געלעבט סאך א בעסערע לעבן פאר מ'האט געמאכט די לאו פון דיסקרימינעישאן ווי יעצט נאך מ'האט געמאכט די לאו אויף דיסקרימינעישאן. יא מ'קען אריינגיין אין א גאנצע פאליטיקעל שמועס צו זאגן צו ריקן דעם סאך מער דיטעילס וואטעווער מיט די פרעזידענט דזשאנסאן מיט די פאליסיס ער געמאכט וואטעווער איך גיי נישט אריין אין דיטעילס די דזשאוק גייט ווי ער קען דא מאכן אזא אייסיג פון עדיוקעישאן. אז קיליעד עדיוקעישאן דאס איז געווען די פראמיס לענד, די גייסט פארגלעכענען אז מענטשן באקומען עדיוקעישאן צו מענטשן וואס האבן דא ארויסגעווארן ארויסגעצויגן פון עבדות און זענען אריין אין א לאנד כ'מיין פערציג יאר שפעטער באט זיי זענען געווארן געוויזן די לאנד אז זיי גייען האבן א לאנד און זענען אהינגעגאנגען און זיי האבן אויפגעבויט א נארמאלע לאנד און זענען געווען נארמאלע מענטשן פראספערעס מענטשן מענטשן מיט ביזנעס די גייסט פארגלייכן איינס צום צווייטן. ווי איז די קאמפעריסאן אין די גשמיות'דיגע חלק? לאמיר גיין צו די רוחניות, אז אונז ווייסן אז די גאנצע מעשה פון יציאת מצרים איז נישט קיין גשמיות'דיגע זאך, און די זאך פארוואס ארץ ישראל הייסט די פראמיסד לענד וואס מען האט צוגעזאגט פאר די אידן, און פארוואס ס'איז אזא גוטע לאנד איז ווייל ס'איז רוחניות, ס'איז נישט קיין גשמיות'דיגע זאך, ס'איז אלעס וועגן רוחניות, ס'איז א. פיור רוחניות'דיגע זאך, די גאנצע זאך פון יציאת מצרים איז אלעס רוחניות, ווי גייסטו פארגלייכענען מארטין לוטער קינג צו א זאך וואס איז רוחניות? א גוי, א נידריגע גוי, א שטיק פרעס, א שטיק תאווה, ער קומט פון א נידריגע פאלק, פארוואס מיינסטו זענען די שחורים געווארן אזוי נמשך צו מארטין לוטער? און נישט אזוי שטארק צו מאלקאם עקס, מאלקאם עקס האט געמאכט סאך מער סענס, קען זיין ער איז געווען אביסל ווילד, וואטעווער, באט אקעי דאס איז, מ'קען טרעפן אביסל אנדערש יעדן, באט זיין מהלך איז געווען געב דיך אליינס א עצה, פארוואס בכלל האבן זיי געדארפט ווארטן פאר איינער ווי מאלקאם עקס צו זאגן געב דיך אליינס א עצה? ווייל דאס זענען שחורים, און דעם זאג איך ס'איז א נידריגע פאלק, איך מיין גיי גיי קוק אויף ריאליטי, קוק אויף די פאקט, סאו. וואס איך וויל ארויסברענגן פון דעם איז, פון די היסטערי, ווי דו קענסט זען קודם די איידיע, די נעקסטע מאל דו מאכסט אויף ברוך שלא עשני גוי איז איין זאך אזוי, פריי דיך אז דו ביסט נישט קיין קאנסערוואטיוו רעביי, צו סתם אזוי א קאנסערוואטיוו אז דו מאכסט בכלל די ברכה שלא עשני גוי, און אויב דו מאכסט נישט די ברכה אפשר זאלסטו אנהויבן מאכן די ברכה, ווייל די קאנסערוואטיווס מאכן נישט די ברכה שלא עשני גוי, ווייל ביי זיי די ברכה שלא עשני גוי איז דיסקרימינעישאן.

אז ער גייט פארגלייכן א מתן לוטער צו משה רבינו, איז מילא האט ער נישט קיין רחניות, קיין שום רחניות אין זיין לעבן, מילא פארוואס זאל ער פילן א חיות, מילא מוז ער גיין רייכערן דראגס, צו וואטעווער הי טעיקס דער. איז קודם פריי דיך אז דו ביסט נישט אין דעם מצב, און נאכדעם ווען דו מאכסט די ברכה זאלסט דיך פרייען דשאסט פון די איין זאך, ווי מ'זאגט א טיפ אויף די אייסבערג, די משי, די חילוק אז אונז אידן, מען רוידעפט אונז און מען געבט זיך א עצה, גיי קוק נאכן וועלט מלחמה, אונזערע זיידעס, זיי האבן געהאט יעדע רעכט אויפן וועלט צו שפילן וויקטעם, זיי האבן געקענט בלייבן אין די די פי קעמפס און שפילן וויקטעם, און זיי האבן עס נישט געטון, זיי האבן אפילו נישט געוואלט זיין אין די די פי קעמפס נאט איווען א דעי, די רגע נאכן מלחמה, ניין מען גייט צוריק בויען, קיין טאג נישט געוואלט שפילן וויקטעם, זענען געווען סטאק אין די די פי קעמפס, בגלל קיינער האט זיי נישט אריינגעלאזט, און די רגע מ'האט זיי ארויסגעלאזט זענען זיי ארויסגעקומען און געגאנגען ארבעטן בויען ביזנעס בויען מוסדות און געגאנגען מ'האט צוריק אויפגעשטעלט משפחות סאו גיי קוק די חילוק דא איז מען געגאנגען מ'האט געטון מיט מענטשן מ'האט געמאכט פון א מענטש א גארביטש דאס היטלער האט געטון צו די אידן געמאכט פאר א מענטש פילן ווי דו ביסט גארנישט ווערט און איז געגאנגען די אידן מ'האט זיך אוועקגעשטעלט ניין מ'גייט צוריק בויען און גיי קוק די שחורים זיי האבן געהאט יעדע אפערטוניטי זיך אליין צו עצה געבן און זיי האבן שוין געהאט א לידער מאלקאם עקס און זיי האבן געהאט אנדערע חברה. גיי בוי דיך אליין, טוה אליין, קוק די אידן, די אידן בויען זיך אליין קענסט דיך טוהן די זעלבע זאך. און מינדער מעלם גיי נישט שפילן וויקטעם. סאו ווען דו מאכסט נעקסטע מאל די ברכה שלא עשה אני גוי זאלסטו אביסל אריינטראכטן אין די זאך, און דאס איז נאר א טיפ אויף די אייזבערג די חילוק צווישן א איד און א גוי. האטס א גוטן טאג.